Jo do wier mer erëm eng Kéier fir nach e Video. Also Dir hutt d'Produkter am Fong all gesinn.

Dat si sou Saachen, déi stinn am Geschäft, jo. An do war een domm an deen huet och e ganze Bundle kaf. An ech mengen, et kënnt och op Youtube, wann Leit erzielen, datt do schonn den zweete Booster-Bundle, deen ech mat iech opgemaach hunn, mir haten schonn een eng Kéier op Stream opgemeet, ech weess net, ob du dech nach kanns drun erënneren. Dat heescht, wat hu mer hei dran? Déi kleng Booster-Displays oder Bundle, ee Booster-Bundle ass et jo am Fong mat sechs Päck, déi sinn zéng Stéck am Ganzen dran. An dat heescht mir ginn als Ofschloss nach eng Kéier all in. Mir kucken als éischt Speck vläit nach eng Kéier ee vun den Chase-Karten ze fannen, déi mer ech mengen dir dräi hat an ärem Projet elo net all ze vill grouss Kaarte gezunn. Heinz war eng 10, 15 Euro Kaart dobäi, mee Charizard hat ech lo net gesinn oder e Gardevoir am Full Art, respektiv och e Pikachu huet nach gefeelt. Do huet de Lach sech ëmmer drëms bekannt fir deen ze kréien. der Zäit kann denken nach bëssen eng Flashbacks vum Opening so an der Zäit gu schein déi wonnerschéi Këscht mol opzekréieren bis an Schäffer vun der Sto. Eng Wäsch war dech mech als. Meng beschten Hits, dat mengen ech gëtt scho was méi schwéier. Ech mengen do hat ech am beschte gezunn aus dem Mini-Tins. Mee do erënneren ech mech och net méi un alles wat ech gezunn hunn. Ech mengen dem Yui X an dem Scheini. An der normaler Folie hat ech och geschnidden effektiv. Sou, also sou steet et normalerweis am Geschäft dran, wou der ee kënnt eraushuelen a mir hunn eben haut nach eng Kéier, dass bësse schied, dass bësse däischter, ech maachen eng Kéier d'Luucht erun, da gesitt der et nach besser, de Bertrand, dann huelt ee sech eng hei eraus a mir hunn erëm de Luxus, mir huelen der 10 haut eraus fir iech. Da géif ech soen, Mike, du kanns déi éischt entscheeden, also fir d'Leit déi dat op Youtube keng kënnen ukucken, mir maachen dat ëmmer sou am Discord am Fong, D'Spectators kënnen ëmmer eng Këscht aussichen oder den Duo Booster Pack aussichen. Mir sinn aktuell zu zwee, de Lars kënnt méi spéit dobäi. Da giff ech soen 3 an 3 an 3. Kann een herno auswielen an de Mike huet dann elo den Ufank. Esou e klenge Battle leider an zum Schluss.
Ech fänk dann einfach riets den zweeten un. Voilà, vu vir no. Ech weis net, ob dat d'Regeln vum op den zweeten vu riets ass. Et ass och net, net gespigelt bei dir. Ech setzen deen hei provisorisch op d'Säit. An dann deen heiten kennt der jo scho vum Opening. Sinn mer grad net méi sécher, wéi vun iech dräien deemools opgeholl hat, ob s du oder de Lars war. Ech oder war et de Lukas? Sinn mer do net méi ganz. Dat misst ech muss du nach gewiescht sinn ne Bei dir et gemerkt op Youtube net eng keng mi länger Paus well mer genug ze dinn haten an äh, voilà haier se nach dat Chainst do kannst der säitlech rausdrécken an immer en Pader eng Pikachu kech meng war immer de Pikachu bis an op dee Këschte schon ëmmer no aneren Artworks gesicht wie se hei drop sinn ich mein, kannst och konfirméieren gëtt just den Artwork ja, das ëmmer dem Pikachu gewiesst.
An déi Këscht neelen eben och den de Booster Kits wann der een Opening oder een Pre-Release Event hutt. Deech mech dat eng Këscht an vu mat op Zäit. An dann huet de Mike eben elo hei 6 Päck. Ech géif soen, ech maan se op an du kommentéiers se da fir einfach Zäit op ze sparen. Mir maachen haut insgesamt 6 Päck op. Si mol gespannt, ob mer bei 6 Minutte bleiwe fir de Video oder net.
Ja.
Iech Coder fir Iech, de kritt eben haut eng Kass Iech Coder, dat ass dann de Luxus, dee mer fir Iech maachen. Eng Kaart no vir an Robin den Fight, ass däin Tour. Hm, ass emol gespannt, ob mer da sou gutt aus dem Doten zéie wéi aus dengem aneren. Klengen Update op, mir wäerten nemmi all Kaart am Detail lo kommentéieren, dat hunn eis 3 Muskeltiere, soen ech mol einfach, de ganzen Zäit scho gemeet, an den Dopak war da fir ze vergiessen souzesoen schonn. Mee generell d'Pullrate, ech menge Mike, do si mer eis eens, wann s de Pullrate brauchs, ma pell deen Féiz awer op.
Jo, also Pullrate vu Paul den Fate ech sinn definitiv net enttäuscht gi vun der Pullrate von wann en net opmache well et huet een ëmmer een sei Hit egal wéi e Produkt. Ech meng dass sogar e bëssen egal wat fir sogar wéi e Produkt op ze klenge Blister ass oder esou.
Voilà. Ech kann et nëmmen empfehlen. Do schimmert et schonn. Deen hat mer am Projet mengen ech nach guer net. Eng Girl Catchers sinn net preparéiert, ech sinn e ganz schlechten Produzent, ech hunn eng Sleeves hei net prett gleich gehat, dat ass mir bei TN Fails e grousse Feel. Sou a neien Prime Prime A respektiv Razaf ass eng schéi Kaart, ech weess net, du spills méi wéi ech an den Turnéiere, gëtt déi Unliicht dat Unliicht Pokémon oder Geescht Pokémon do seng Entwécklung vill gespillt oder net?
Ech hunn e mol nach nie gesinn.
Mhm. Mee ech weess awer, datt Leit online mol bëssen driwwer geschwat hunn, datt se villäicht awer bëssen eppes, e bësse kéint eppes gesi wann wa verschidde Saachen och erauskommen. Weess do waren nach nei Sets oder sou, dat do iech si sou Sick-Komboen, wann nach eng Fro Ja, genau. rauskommt. Sou, den drëtte Code fir iech, dee leen ech och vläit erëm riicht bäineen, also dir kënnt déi alleguer aginn, normalerweis misst der dat och ëmmer gutt hei gesinn. Wéi der gesitt, huet zwee Päck opgemaach, mir hu schonn hitt an hei schie mer dat hanne schonn erëm. Sinn ech emol gespannt wat elo erëm gëtt. Voilà.
Net schlecht. Dat ass eng Kaart, ech mengen dat war déi mat Lucca, déi se gezunn huet.
Mat ginn zwee Versiounen.
Do muss een oppassen, mee se ass generell, wann ee sou déi Präisser kuckt vu sou enger Wonnerschlaf Kal, ech hätt elo op 10 Euro getippt, mee ganz traureg gesot, heiansdo kriss de mol nëmmen een Euro dofir fir sou eng Kal. Dat beweist en einfach da wéi déi Pullwéit an deem Set hei ass. Zimlech, zimlech oft d'Kaarten och, och ebe wat ee mierkt sinn déi shiny Full Artse, gëtt jo de Pawmi. Dann nach die gelb Fehler, da miss et nach nach eng drëtt sinn, wou ech net méi drop kommen. Ich mein waren der drei, da sind der just zwou, déi ginn och heizen fir een Euro raus, dat ass e bëssen traureg. Wéi se eng shiny Kaart huet awer drei bis fënnef Euro, heizen se souguer bis zu zéng Euro, wann der lo eppes méi Spezielles gezunn huet. Hei gesäit et leider net sou gutt aus.
Fir de kleng shiny ze ginn, dee weist wierklech méi ewech wéi esou eng Illustration Rare Card.
Huet eben domat och ze dinn, well déi méi rar ëmmer sinn. Da ginn et einfach esou vill a fir dann eng spezifesch als Collector ze kréien, huet ëmmer wierklech d'Schwieregkeet. Ech hu scho e bësse gespoilert. Ech maachen dat e bësse méi séier, well mir maache siech Päck haut. Gëtt oft genuch an der Slow Motion huet der eise Päck gesinn. Ech mengen hei do kënne verschidden Leit vun iech dräi Nämmi dovunner gutt schlofen, déi een esou oft gesi gehat. Jo ech hu puer Päck niewelaanscht opgemaach, ech hat dunn hei de Fuertrëtt geluecht. Muss awer soen wat d'Parade ugeet kann ee sech net bekloen, dat hu mer schonn definitiv hei gesot. Et war net fir ze kräischen, also do si mir eis eens. An hei schimmert et erëm. Schéine Reitschuh, also deen ass ganz, ganz schéin. Dat seet lo gesinn, mir hu 6 Päck gehat fir de Mike an huet schonn 3 Hits an mat zwou gudde Shiny Hits. An do ass eben de Reitschuh, ech mengen Reitschuh ass ëmmer esou e Favorite, well Pikachu. Fanboys a Fangirls sinn ëmmer direkt fir deen dobäi do ze soen. Dat heescht do hu mer dann déi grouss Chance gehat. Bass de awer elo zefridde mat dengem éischte Booster Bon fir 6 Päckeg?
Jo, fir 6 Päck, also 3 Hits, do kann ee sech definitiv net beschwéieren. Ech gi ewech just an d'Lut umachen, ech schmeeken heiansdo Schied. Hun ech hei lo den nächsten Quest ze Tag, also mir machen déi 3 herno mecht de Mike déi iwwer déi Lachs déi 3 läscht wann en disponibel ass da melden ech eng Kéier. Bis dunner kucke mir hei den de Mike an ech Bier ze leeën well dat geet bis zum Schluss hei um de Kampf souzesoen un dat ganzt. Sou an der Këscht hei op de Karton hei alles op d'Säit och leeën. Dat gëtt genuch wäch ze geheien herno, dat wees ech elo scho. An och hei ech mengen do gëtt et keng keng Reegel wéi wat fir een Artworket kritt. Ech meng si maache Pack an Paul Allen dran. Heiansdo ass dat engt Artwork d'Promo, heiansdo dat anert. Ech menge sou prezis hues du och net, du hues do och net souvill opgepasst gehat.

Mewer awer d'Artwork sou geet hues hei zu Sets, do hues du just eeër Artwork geschmengt kann sinn, et hat dat ugerappt oder just een Artwork sinn, ech verstoen net ganz ass Fënster geien. An et gesäit net gutt aus sinn ech dat hei. An hei hues dann erëm gemengt 4 Artworks ze maachen. Da ginn ëmmer jo sou Theorie iwwer an der First Generation, well dat een dann de Glurak just an engem Piece of Flow oder engem Foto oder Artwork krut hätt oder sou, mee ech mengen, mëttlerweil ass dat net méi sou den. De Fall, ech weess net, wéi s du dat gesäis, ob s du esou Theorien op ënnerschriwwen häss. Ech menge net, ob du se eis aktuell rezent deels.
Mä awer elo emol en éischten Hit hei. Dat ass mengs witzeg, wëll déi Kaart hunn als Promokaart seng Virentwécklung krut.

Dir wësst, da gesitt der, wéi dat hei zum Discord mat der Zäit ofgelaf ass. Sou, da kucke mer hei virun ze maachen. Dat ass lo méisseg wierklech nach Zäit. Okay, wann et dat emol ka schonn den Dräiersaz mat Red Bull hätt scho lude komm.

Dat war der Dezember. Ja. Dat gëtt äh, sauer. Well mir huelen de Video heile Ufangs August op an huel e puer Leaks aus Japan scho gesinn. Also ass grad net den aktuelle Status. Ech kräischen hei, well ech just een Hit bis elo hunn.
Ech gi mol dovun aus, e kënnt géint November, Dezember bei eis raus.

Déi Këscht ass sou breet, du kriss net alles drop, deet mer leed, mee et sinn insgesamt 10 Bundles a wéi mer dat net wëll gleewen, dee kann är jo d'Päck jo nach an Slow Motion opzielen a Strécher maachen. Äh, et ass e ganze Booster Bundle, mir fuddelen do net. An voilà, do kann den Mike eben nach eng Kéier dropleeën. Mee mir kënnen eng Kéier och en Thema uschwätzen. Wat huet ee léiwer? Ass et déi Absidatei oder seet ee wierklech, ech giff hir ganzen Display nach wéi Jetzt kaufe ich ja teil doch etwas Agreables, aber oder?
Ich meine, ich meine, ich meine ehrlich gesagt, do wäre sogar besser, weil mhm. die Chancen besser besser stehen, äh, mehr ehrlich zu sein, dass du ja. mehr draus zählen ja. kannst. Da Beim Display hast du halt so die besten die vier gesagten Hits ja du weinst.
Ja, et geet och mat lues un. Also dat ass ëmmer den éischte Pak vum vum äh, Bundle. Do fänkt et lues un. Nee, bon, mir nach genug virun, also dat wäert nach genug bei ginn. Just wie schon Talent haut die Codekarten immer voll stehen hat zu also echt. So, zweite Pack, zweite Chance.
Ja, ich mein, ich bin echt auf der Seite für so etwas zu kaufen, wenn mhm. das mein Display aber. Der Display geht halt zu 114 Sekunden auf Euro, wie wir ein Geschäft, den es aktuell auch ganz so käft. War es also mal 120, ganz am Ufer, Menschen ist für 100 Euro nach gesehen, wie ich gefunden. Nee. D'Inflatioun se ass och a Pokémon ukomm. Oh ganz schéck Kaart, ganz wichteg Kaart wann een. Ja, dat ass en Deck mengen ech awer leider huet déi lescht Zäit ziemlech un äh, wie soll ech soen, huet bësse gelidden. Wann een Excalibur ja. an alles so spielt. Mä awer wann een d'Méiglechkeet huet nach so eng Kaart a säin Deck ze bauen, ass se ganz schéin.
Schéngt awer lo rem bëssen ënnerwee ze sinn fir zeréck ze kommen. Kayse säi Comeback, dat ass gutt fir mech, well ech wollt ëmmer eng Kéier op Excalibur, dat mat Qin Pao, ech weess guer net ob Qin Pao dat geschwënne méi in sinn, huelen ech un, ausser et kritt der elo e puer Supporter Kaarten déi déi em hëllefe wäerten, ech si gespaant, well ech hunn der 3 hei leien déi nach drop waarde fir an en Deck ze kommen.

Meng dat ginn ech mei genug direkt. Voilà, do hu mer. Voilà, de Mike äh, traut menge Wierder net. An der Zäit huet nei ganz schéine Pull. Eng Paldeen Klotzheier X. Shiny Full Art Card misst dat ja wat da si souzesoen. Oder Ultra Rare Card. Yeah. Ech muss heinz e bëssen eng Termen iwwerleeën, well ech heinz e bësse méi Retro de lescht Zäit ënnerwee war.

Ech mech ganz aus der Fënster hei rezent och dat Back and Garde war mam mam Monkey, wou mer mol einfach sou mam klengen Äppchen an wou een nach kann alles mam Hiel sou moven vun Damage. Dat kéint do mat bësse Diffusioun net all ze schlellt ausgesinn. Fannen do sech bëssen amuséiert an et nerveg ginn.
Dir wäert lo extreemst vill mat dem neie Set mat de Motion an dat ass jo ass an hei ass dat nächst dat mir grad de vun geschwert. Ah. Schön net grad du ge geteasert gehabt du hast du dann gerade bei X kann ich so ja das bëlle ja so net so vun den Hitz die an dem Set halt dras mit der selber eng Kerz ass gefrot Ech also Mo mal August op méi Championship Mëtt August, dat mer elo nach net wëssen, do wäert dat oft mensch ze gesi gesinn, well ech et. Jo, ech mengen op de World Championships wäert een deen Deck zu engem gudden Deel gesinn.
Voilà, Dir gesitt hei, et gesäit net gutt fir mech aus, an da muss ech hei einfach mol e gudden Hit. hei eppes erauszehuelen. Ech kucke mol einfach hei eng Kéier e bësse lénks deen hënneschten. Dir gesitt schonn, dat ginn schonn méi no hanne geréckelt. Ech probéiere mäi Gléck an déi aner Säit eng Kéier, fir e bëssen Egalitéit ze hunn. Hunn eng Kéier op d'Daumen do 18 Minutten ëmmer. Hu ech seng Päck opgemaach, dat ass dat wat ech och bësse virgeholl hat insgesamt vum Video, well wa mer 3 Stonne Video hei maachen, ech mengen dir kuckt dat net no an dat gëtt alt Spaass fir ze schneiden. Leeft dat jo méi hefteg, mä voilà.
Sou. Dofir ass et méi hefteg ginn fir alles.

Ah voilà, wat ech wollt hei schwätzen, wéinst mol ee Par mat am Shiny. Och ganz schéi Kaart, mee dat ass och awer e Set wou leider Gottes, also déi Rei vun him, nach guer net vill gesinn am Competitive, just op Switch, do awer eppes kanns dozou soen. Ech mengen net, datt deen Iechsi eng Chance huet fir do ass éischter dann äh, den, den Regi Eliki oder wien ännert deen, deen méi am Elektrodomain äh, aktiv ass.
Mech géif souguer esou mech bëssen ass der Fënster leen, dat Regi, Regi Eleki, ech weess awer net méi wéi en ausgeschwat gëtt, mee dee wäert och lo bëssen verschwannen. Och verschwannen, ja.
Mee lo schéngt et Miraidon sinn. Miraidon, ja.

Natierlech net déi Kaart, Full Art Kaart déi mer alleguer wéilten hunn, mee d'Rosale, eng schéi shiny Kaart an dass einfach Mew Mew ass Mew wat dat ugeet an dee kann nach ëmmer gespillt ginn. Dee gëtt vill an den Deck gespillt wëll s de eben do 3 Kaarte kanns dann zéien. Sou nach zwee Päck an ech hunn awer hei e bëssen, ech wollt hei schonn eng Kaart op d'Säit leeën, mee ech hunn schonn mech besser gefrot wéi deen éischte Versuch. Kucke mer nach wat mer an zwee leschte Päck hei hunn. Bësse kritiséiert hei eis Booster Bundles, da leeft et, da gëtt et besser. Voilà, och hei eng Kaart. Déi gëtt ëmmer am Ufank just gespillt, mengen ech, dass dass du einfach deng Kaarte kanns eng Kéier

Et ass awer e gudden Usatz fir fir d'Bänker ënnert de Spiller eng Kéier haten och vläit kritt hien enke säi Comeback, weess een net wat d'nächst Joer alles nach erauskënnt. Mir si jo elo am September, wou de Video hei erauskënnt. Ech mengen nach een, zwee Sets, eent kënnt nach op d'mannst eraus. Et ass nach villes méiglech. Ja, wer kennt déi an dat war et dach. Sou, ech géif awer soen, datt hei war eng ausgeglachen Partie. Dat heescht, wann ee lo sou hei kuckt, dat war 3, 3, also schonn eng Kéier Gläichstand. Mä hie krut och schonn elo genuch Succès hei géint de Mike. Gesäit awer elo, wa mer kucken am Gesamte vu sengem Bundle, mir hunn 4 Këschten opgemaach, gléchlecherweis, wat d'Hitze ugeet. Sou, et ass erëm däin Zuch. Du kanns erëm eng Kaart, eng, ech wollt soen eng Kaart zéien, eng Këscht auswielen.
Ma ech mengen, ech bleiwe riets op menger Gléckssäit. Du hues hanne fir mat dem éischten hei vir. Weisen ech just eng Kéier, dat dat den éischten ass. Voilà. Da mécht hie seng lucky Zeen hei virun. Huet een elo en eng Positioun scho gehat, et brauch dat do am Fong just ze verteidegen. Hoffen dat ech da keng keng Këschte zéien, dat ech all Kéiers en Hit giff zéien. Mee dat ass Gott sei Dank nie wahr. So. Dee mat Kartonskëscht erëm op d'Säit. Ech muss hei op der Säit kucke fir net am Knascht ënnerzegoen. An da leeë ech schonn d'Këscht nach hinner.

Ween huet ewéinst eppes ze laachen um Youtube Channel? An ech mengen hei do huet och ee klenge Boy eppes ze laachen, den de Mike, den éischte Park mei eng Kéier wou mer en Hit hunn, de Mime Junior, ganz witzeg, de mengen Gen 4 misst dat gewiescht sinn, d'Sinowelt ne wou dee erauskomm ass mat Mowbray a Company wéi se all geheescht hunn. Dat sinn och Kaarten déi esou oft sinn net geprint ginn mengen ech, wann ech mech do net allzevill aus der Fënster leeën.

Lo geet, lo ass et ëmmer just eng Energy Card déi s de vir muss maachen, wann et als schon méi. Du hues anscheinend lo an dësem Booster Bundle mat den Sino Bebien hei souzesoen. Äh, ganz schéin all. Mol. Mir feelt nëmmen no dem Mowboy. Ja, dann da kann ech mäin komplett oppacken, da brauch ech mol herno net de Bundle opzemaachen, mengen ech. Esou, kuck mol, datt hei nach feiereg gëtt. Dat war nix nach zwee Päck. Dat ass awer Paldean Fates, wanns du kucks wat dës Joer sou rauskomm ass. Den Highlight vum Joer vläit oder wat ass do deng Meenung? Kënnt nach den Highlight vum Joer souzesoe fir dech?
Ech mengen den Highlight vum Joer vum Spilltechneschen hier wäert definitiv no dëst Joer kommen. Mhm. Mee ech menge sammlerech kéint dat doten awer schon den Ja, Highlight ja. gewiesst sinn. Ja, et war mensch hat er och schon an ärem Set an ärem Opening gezunge Fortress CX Kaart.
Hello. Sinn Ja. Hello Lars, wann ech richteg matkrut hunn,
kanns du elo gläich urappen, wann s de elo disponibel bass. Mir hunn nach ee Pak fir de Mike, da muss ech kucken hei Plaz ze maachen. Esou, leschte Pak fir de Mike. Ech weess, dat hat scho bal Marc gesot, dass gutt dat Jayce an Heme net am Call sinn. Dir kënnt jo och net iwwer leng maan, ech giff dir och nächstes net packe mam verwiesselen eng Deen Zella ass ze beschädigt, ech maachen Auge hei. Leschte Pak hei fir den Mike, kleet mer eng Kéier gutt vir. Oh den Iron Schätz an EX och scho gezu ginn an ärem Opening. Mee wann ech hei sou kucken, ech kann abhaken, also ech kann d'Lachs hei lo alleng gewähren loossen, vläit nach fir opzehuelen, wéi ech scho gehat hunn. Ähm, si grad am iwwerleeën, Mike, dat ware lo all deng Këschten, ne? Dat war déi drëtt lo scho vun dir? Ja, Dann, ech hat der äh, lo schonn dräi domadder. dann ass de Ma- äh, Ma- Mike eben lo schon am Fong mat den 3er 10 eraus an da géif ech lo dem Lachs de Virtritt loossen, fir nach

Gläichstand dozou mat de Këschte souzesoen. Also 60 duerch 3 deele misste mer nach hikréien, och wann ech scho e bësse méi al sinn. Ech mengen, dat kritt Dir nach och nach hin, fir d'Leit eng Kéier ze opzeklären. Den, jo, de Mike dréckt elo erëm d'Schoulbänk zënter September erëm. Wann de Video erauskennt, ass se schonn ënner Schnéi verfall, wéi en erëm opkënnt. Déi aner zwee Daboen hei am Cordy, déi drécken aner Bänken oder aner Still op der Aart. So, kuck mal, wat de Lachs hei fir d'éischt äh, ze mellen huet, souzesoen. Den nächste Code fir iech, muss ech esou e bësse kucke, Code och hei, wëll ech hei den, herno den Logo fäert hu vu Cordy and Fates. Hätt ech soss mussen upassen, lo leet en mer e lass hei, lass oder och net, sin mer mol gespaant. Ok, wéi wëll de Ecto jo wëssen, de Kappsack Kit. Oh scheide, also ech weess net op dir d'Spill gespillt hutt, dat ass esou nerveg dat Pokémon, dat se einfach an der Wis esou kleng. Wéi och seng Entwécklung och.
Déi ass mega cool, du hues der einfach dass der als graser Feiertyp zielt. Mir et eng Kéier ze erklären, déi ass sou kleng am Spill, du bass ëmmer an deem dee Blödsinn do dra gerannt an du wollts guer net géint de kämpfen, se war sou aggressiv an du bass ëmmer drop gaangen am Ufank. Ech hoffen am Kaartendomaine,
ech hoffen am Kaartendomaine huet e manner Problemer mat deem Jong, well ech hat der genuch hei. Esou, zweete Pak gëtt hei elektresch.

Mierkt dir einfach mat all Set Also ich bin dreht noch.
sech d'Welt ëmmer. Den Bisschen Egentéi nach.
kann ee se nach Ja.
uwelle wéi de Mai gestern Mhm. erkläert huet.
So.
Ja, de, de, do Kachentrick muss Ich ich kann meine, net ich meine, erklären. ne?
ich behalten so. Also de Kachentrick deen ech lo gemeet hunn, deet mer leed Jonge, mee ech weess net, deen hunn ech nei erfonnt haut. Mhm. Dat ass nei, nei erfonnt haut. Leider näischt.
Ja du kannst den och spillen, well relativ viel Leute gin die awer basic Pokémone spillen. Ja genau do wéinst. Und dann kannst du dei Géigner bëssen nerven domadder. Ja an dat war meng ganz Idee. An ech mengen kommen och lo rem méi basic Pokémon Decks raus. Ja dofir da geet et. Set am September. Ui du lachs, dat war eng Userei. Also Paldean Tauros. Den hat ech Fun Fact an engem eischten Casual Deck hat den eng Cat zesummen gebaut wou ech genau gesot krut vun iech dat wär alles net gutt wat ech do gebastelt. Hei ass dann die Shape Harmony Kaart wou ech wierklech traureg sinn, dat ass eng wonnerschéin Kaart mee se ass einfach esou oft kënnt se an deem Set vir dat se einfach guer net, et huet kee gesinn dat ech hei den Sleeve net opkrut hunn, kënnt einfach guer net vir. Et ass einfach dat dote Pink Geisel ze soen an der Mëtt läit am ganzen. Parmi äh, Familiekrees do sinn awer och hei Paléen Tauros, Schmänneketzkoch an all gëtt jo och nach a Feiertyp an ech weess net gëtt nach en drëtten Typ méi ja. jo als Kaart, déi wat hei och do als Schein nach souguer gi studieren. So, de Ball geit jo op d'Säit geluecht, well soss äh, ja, hun ech keng Platz méi hei. Dat läit net de Neemen, dat läit an der Info Kaart. Guck mal wat lo am leschte Park hei nach dran ass. Kucken mer emol, ob mer Pflanze hei zesumme kréien. Nee, Mona gëtt jo och des Ëftere gespillt, souwäi Candy. Jono, dat ass am Fong e gudde Pak fir mam Kopett hien unzefänken, wann ee sou kuckt vun den Supporterkaarten. Hits war elo keng méi dran. Kann ech elo scho kucken hei? Hien huet eng Kësch opgemaach, Mike. An ech hu schonn zwou Këschten opgemaach, da ginn ech eng Ronn awer elo an den Eck kräischen hei gläich. Die zweet Fëscht fir den an och fir dech gëtt nei interessant op de Schwäiz zréckkrit sei. Ja. Die nächst Këscht die man dann nei opmachen, die zweet direkt vum Lapsi dat den ophält. Zäitlech si mer gut war schon guten Tempo an Dir schwätzt och ganz e bëssen an neen. Dat geht fir die Uhrzeit vu Blut. Dir wësst et Äh, lass wie gesagt aus, Yes.
yes. du den.
na Dir ech schmecken Nee, op dat se warum? gut. Gutt Taktik. Wéini zësse de Glurak?
Ah, lo. Kuck, kuck einfach d'Magic.
Okay, ich war drop.
Ich leen lang drop gewarnt.
Okay, fir ze erklären, ech leen Kaart lo vun ausserhalb vum Bildschirm, déi Dir ech net interesséieren, well ech keng Plaz ass méi schon hunn. ja, ja, das ganz professionell bei mal machen ja.
voilà. ja, war da können man auch halt schön summe basteln im youtube channel ich meine der dazu und die hat doch schon ein zwei gezogen perfekt da sind wir doch schon fertig und schön kap schon köchten schluss ist kein platz mehr läuft Tag Nummer dat mis schon 18 am ganz fir dech.

Ass emmer witzeg dass deen dee bezilt dann deen huet herno dee mennsten Hit souzesoen wann dat sou kann en vergläichen. Kënnt mer iech sou bekannt vir? Pack Nummer 3 dann hei aus dem Booster Bundle. Mee da gesitt och eng Kéier sou wéi eng Këscht kann opgebaut sinn. Dat heiansdo och random Facteur ginn. An och fir de Lars virdrun einfach e Pack hat, wou zwee Hits direkt dra waren. Voilà, hei ass Äre Kolleeg, Dir kennt en vun Ären Openings, dat war e bësse schonn eng Traditioun, datt deen hei loopt hat. Sou, ech hoffe mat de Codekaarten muss ech net ze vill stoppen, mee ech muss e bësse méi Gas ginn einfach wéi d'Mond. 10 Auer 18 gepackt, jo bas hei laueren a mir si scho bei enger 36 Minutten Opnam an souzesoen. An ech gesinn en Hit, oh deen, dass ass déi Sau, hä? Dass ass déi Sau.

Ja, boah, dat mierkt een an, an, an Binder gëtzt der Platz sozusagen. VS ATX. Ja, das ist nicht schlimm, das kriegen wir geregelt. Er wollte sie hin, er wollte sie zeigen, du fährst nochmal am Comment dabei, dabei gewesen, wir sind noch für die YouTube. Das war der Mike, hab's gesagt, das hat er nicht gesagt. Ja, der Mike hat den Call out gemacht. Ja, ich meine, wenn wir nur noch den Garde war oder den, den New am Full hat, die von zeigen, haben wir wirklich noch einen Aufschluss zusammen gehabt, nee, das war schon wirklich.

wou 6 Booster dra sinn an 3 Päck äh, zwee Päck op de Kapp ebe kommen. So. Den lächten Booster dann fir meng Säit ass. Dat hunn schon an nie krut zou paar Boxen als Booster man op. Das kann op mor eng Premier haut. Äh, 6 Päck, Dir gesitt et, mir net gefuddelt. An dat setzen wir als Gespart an. So, dat leen ech einfach so hei drop. Den also den neier fond den Trick, dat zu dënner kriegen mir Schall mat der Bäibel spitz fand. So. Hm. Luch Moment bis so ich kennt die die Set Hamster Musik den kennt die kennst du immer spiel Nee, ech falen eng Energie an hier kritt er vu mir den äh, Evolving, äh, nee, Evolutions. Äh, Evolving ist ganz Kadona, dat gëtt nach méi witzeg. Äh, do kritt er 365 Päck, also ech maachen halt e bësse scho Fitness fir déi 365 Päck eng Kéier opzemaachen, déi am hier Jour eng Kéier rauskommen wäerten. Ähm, gëtt och elo nach opgeholl dëse Mount. Ja, ja, ja, also ech, ech kann apaken. Äh. Ech halen da léiwer mäi Puffer fir mat e Gogging Streiche fir den Hit ze man, dat war dann de Blue vum Top vun 2018 misst dat gewiescht sinn vum Gefill hier, fir do e bësse Feier, dat war gutt iwwert einfach mat de Kaarten Feier ze maachen.
Feier, Feier.
Voilà, do hu mer dann awer e klengen Hit. Gönnt mir deen dach einfach. Jetzt han ien déi Kaart spiller verständigt. En ass cool mee et wëll keen. Ech hunn en awer fir d'Sanne, et ass ok. E klengen Hit fir d'Mënschheet, e grousse fir d'Moral, soen ech emol einfach. Sniff, sniff. Ja, ech will eis Projeten réckbléckend kucken. Pokémon Go hat mer de Mewtwo gezunn. 950 has du de Scharitz den de Glurak och gët zu Mike. Also mir hun um Youtube Projet bis elo ëmmer déi déi wichtest Kaarten am Fong déi et goufe gezunn mengen ech wann ech elo sou réckbléckend bësse kucken ne. Jo 151 war zwee mol de Glurak.
Do ass dann déi mer virdrun och gezunn hate beim Lachs misst gewiescht sinn déi mer elo eng kann aus dëser Variatioun. Jop. Um Shiny dann. Klengen klengen Comeback hei gemeet. Äh, ech kommen awer net mir de Mike hei drun, net ass dann ass Mike seng Mauer hei. Ech hol eng Kachel gläich op d'Säit an nach mat e richege Battle verscheidt Mike jo fir fir de Mike géint géint de Lars. Ech zéie mech einfach aus der Competitioun elo zréck. Ech droppen dann hei wien wien heiansdo sot op de Turnéier, Wann et net gutt leeft, da geet ee senger Wee an léisst déi aner spillen.

Gee bestëmmt och Youtuber oder Leit da ginn esou einfach am Display Kaarten vu Baldur's Gate do aus an Deck well dass jo bëssen esou och déi déi Openings déi Pre-Release Sets ass jo bëssen drop opgebaut just dann do einfach feiereg Kaarte kritt mat deenen s den Deck iwwerhaapt kanns bauen esou leschte Pak da fir mech da kritt de Lars nach eng Këscht aus fir an ëmmer wéi gesot. Ja, Tranchement, ech wollt Carlo schon aus dem Bildschirm geheien, fir et keen Hit war. Äh, dann hun mer schon hei färdeg. Gott, et gesäit sou schlëmm hei aus. Ech man hei emol eng Foto einfach fir Youtube, da gesitt der grad wat fir e Bordel ech hun. Also ech droppen hei mat den Hits elo déi, déi mer, déi der elo all gesitt hun. Ech leeën se mol hei op d'Säit an ech maachen hei elo de Fichier Battle am Fong fir, Fir den Ofschloss, ech kucken dat bëssen nach gläich dohin ze leeën, da wësse mer wat de Lars elo nach plus minus misste ophuele vum Gefill hier. Dat ass net onrealistesch. Sou, schwéin déi zwou lescht hei raus, eng Kéier als Beweis, le carton il est vide, géifen d'Fransousen soen, ne? Déi der op d'Knuppen héieren ass op de Buedem gesat ginn an da lénks oder riets lass. Däi leschte Bundle.
Deen hei deele mer och nach mat zwee Päck op de Kapp, well et soss net opgeet. War jo 3, 3 an 3 an ouni den zéngte ginn zwee Päck erausgeholl op de Kapp. Du kanns eng Kéier elo ee ganzen an eng opmaachen.
Dee lénken helle mer dann. Okay. Deeg drëtte Booster Bundle fir den Deluxe, mee ech mengen lasst ass entre temps alles egal. Ech leen einfach den Hit mol bësse méi op d'Säit an deen genéisslech Glo akzit ze man Schluucht nei aus an gi schlofen dann dann ass dann ass aus déi Matz. Bei dir per Post schécken.

Guck mal, ja, den imaginäre Kartentrick. Ich weiß net, wieso ich do komm sinn haut. Stellt einfach keine Froen. Das ist Middegkeet, voilà, den, den Lachs mischt einen Deckel drüber und, und was soll. Da hatte ich ja die Entwicklung gezogen, natürlich am Overall hat man ja. da auch mit einem Bundle, äh, Booster Bundle am Ganzen, hat man noch komplettiert. Also muss ich noch zwei, drei Hits zählen, dann da muss man ja nur zählen nach zusammen. Ne?

Hei ass erëm en Talk Hack gefir ech nennen esou. Esou kann ech d'Pack och heinerleeën fir se ze ënnerstëtzen. D'Codekaarten huet och genuch 6 Stéck. An jo, ech loosse se fir Iech an ech wäert se eréischt eng Woch nom Video e bësse verschaffen oder zwou, dräi Wochen duerno. A kucken op der se iwwerhaapt benotzt gëtt oder net, fir dann dat just hei ka liquidéieren souzesoen. Ah, ech menge Mike, du hues grad eng Chance, datt de Lachs bëssen d'Energie hei verbroden huet. Mee bei sou engem. Ja, dat wëll elo. Ech bestëppen de bëssen. Eng Chance bësse verbrannt vum Glurak.
Kuck mer mol op elo enke Auge mech. Ech meng mat sengem Hit fir de Projet Sënn enke ofzeschléissen. Oh, Mike.
da können ein ke klengen äh, ansporn also her no gëtt gëtt gëtt op kart gezielt äh, dat ass na net decisiv entscheet hei just so pass net der kar klauen net dat fir de maxi minus minus

Ähm, lachs ech will nächt so Schoss be dat Gold hat dat dees hat ra se Schlein den Haiier doch schon am Set gezun Schlengen op se gut Entwicklung hat bis geschnitten. Puh, ich mein, Entwicklung hat
Heen huet se einfach net ufanks zeil war ze spéit fir d'Opnahm an de gëtt dofir dann belount. Wa net genau ehrlech mat Iech, mir allen 3 waren ze spéit fir d'Opnahm, wat normal da ophol mir hunn elo um 9 Auer eréischt ugefu mee egal fir déi do Hitz fir déi do Hitz war et der Wäert fir dat zesummen hei dat do zesummen ze erliewen an ech mengen et kritt erëm en Hit hei ja. Oh mäi Gott hie kritt et esou hin. Let's go!
Ja, ech sinn haut de beschten Judge. Wien ass den Judge? Ah, ja, best... Konsch na ni gejudged. Voilà, dat wollt ech so besten Judge oder nie Judge hei am Land oder so sech soos gewircht dat dat hört ik gär. So. Giff soen, ech schlussen Sinn awer hei so mat Judge leien. do. Jetzt sinn der ëmmer do, se aus Frankräich kommen. So, mir kucken elo hei déi lescht Këscht nach zesummen opzemaachen an Ech menge Lars, du kanns mir an de Michael op de Virtrëtt loossen aus zwee Päck auszewielen. Du hues lo hei scho bal e Lidd. Ah,
ja.
Wëlls du keen se run verdéngen zwee Päck op ginn wees de. Sos kënnt nach Pull Up Mio oder Full Out Garde war oder se eng Zeen.
Ech spillt hei safe. Ja, mir die kréien ech dann. Ja, die kréien, voilà.
Gut. Die letzte Kéier hei opmachen, dann haben wir insgesamt schon mal 54 Päck opgemacht bis dato. Und dann gesehen wir da lo zesummen hei nach den Battle. Ich wollt schon hei opmachen. Ähm, Mike, du däers fir d'éischert schéin, du hues nach gouf Chancen. Soll du mer einfach Ech zuelen? gesinn den Zwinker trotz du wéinst Dingslatern hëls den du jo. zweete Pack. Yes, an dann den Ja. anere Pak wëlls du nach. Ech leen se lo fir dech einfach do hinner. Dann,
dann huelen ech nach den zweetletzten do.

Oh, klengen Hit dass hat bëlleg Versioun well de Jugi Velo soe fir fir Leiit ha am Call méi kann en och an eng Deck spillen ass dass miss den Äm schnee
dass den Äm schnee fe dat kann en och spillen an schmenges geet han nach fir 4 vun de Wall Christi se goen nach. verklappt so ja, du gest am Buttek verkaufen ja. locker Klecks stirwen nie aus gegen zum hoffen du merkst hoffe ich doch es schon mal eng neutral ja. ich die beste für celebration aber vom Glo nicht zu positiv abgestalt so man so mhm. ähm, ja. er wird immer mal da sind ich kann mir nicht feststellen oh, zum Schluss schon mal gewissen zu packen Wat ee kann eraus zéien. Mir hu gespaant op dir dat do nach toppe kënnt, soss huet ech déi leschten Display wou et net méi drop ukënnt dat iert es Nibuna oder wat et dat Lücke hat dee gezunn hat, heescht dee Famill hat en och komplett gehat sou. Dann wee wëll fir d'éischt regléieren?
Also smile ee paakt de Mike ee pak ech an dann.

Oh et ass awer Witz schon den Paak dann eng Kéier als Ofschloss heen ze zéien op selwer wann ee Fan vun him ass. Sou Lars riets oder lénks ass? Oh Lars den rietsen einfach. De rietsen huet souguer e bëssen e Krack, dat kinnt en Zeeche sinn. Sou dat ass e bëssen en Hoken an der Saach am Display, an Display ass et heiansdo eng Tëch manner gedamaged hei. Kéint se scho pechen an vläit en Damage hunn. Mee ech muss soen, wann ech d'Kaartequalitéit och an ärer Video gekuckt hunn, dat hei war elo ee Set, wou Kaartendamage bal keen do vorhanden war. Do hat mer also mat Brilliant Stars a wéi se all geheeschen, déi Kaarten am Ufank vun vun der Sammelzäit bësse méi Krämpes, mengen ech. An ech gesinn, de Lars huet nach eng Kéier en Hit.

Ja. Ja, de Great Tusk. Heen huet enke de Great Tusk. An da muss mer en not Volkszählung maachen, mir si bei 2 a 5 Minutten, mir kënnen dat da séier maachen. So, last pack magic hat vum vum Mike. Bis du den letzten Tag, Mike, kannst du nach eng Kéier vun hanne bis hier kommentéieren. A go.
Maja hoffe mol dat dat Park et mol wert ass. Mhm. Ech meng schon eng Kla mhm. den verkéierte Wee do dra gesinn. Ech och
so Alle okay. du kannst net kommentéieren de lächte Park wat du hat
Nol Polo oder ja, Honter meinem Junior wo net schlecht Neu. Schein Show. Och der Sonn net schlecht fir ze spillen. Okay, wat wat ass dat do fir e Pak? Okay.
Soll ech se ëmdréinen oder wat soll mer maachen?
Ja. Ja, dréi dréine mer se se ëm.
ëm. Okay, ganz komesche Pak. Okay.
Ultraball ass mensch wichteg fir heiansdo am Kompetitiven. Dann ja. nach ofschleessen ha.
Ganzen de Kaktus. Hm. Oh, nein, gesagt, oh, nein.
Ja, da ist ja ein Gefühl, wer mir Hit dran hat. Also, mir den ganzen Projekt auch nicht gehabt, aber du verkehrt Karte dran, dran hatten. Du war ein, ja. wo es vier um Hei Owend war et sou séier gaang fir dee Pak ze maachen. Gutt, ech maachen eng Kéier hei d'bëlleg Versioun vun mir, weisen ech eng Kéier ganz schnell, ech mengen do si mer eis eens, ech hu verluer mat deene puer Kaarten hei, et ass awer e klengen Hit dobäi gewiescht. Ech géif soen d'Highlights sinn déi heiten zwou vu menger Säit aus, mat engem Iu a Schei esat, déi hei sinn och net schlecht fir en Deck nach ze bauen. Hei ass d'Famill eben komplett mat der Promokaart. Mee jo, ech géif elo soen, hei d'Coder géif ech och eraushuelen an dann e grousse Showdown maachen. Eng Kéier sou alles hei bäineen, dat mer dann och se bäinee leeën. Mee ech kann se elo scho kucke vum Gefill hier. Ech leeën eng Kéier sou bäineen. Gëtt interessant. E bësse Spoiler muss sinn. Fänkt mar un, also Dir kënnt jo matzielen dann. Kritt der matgezielt, klappt dat oder soll ech méi lues maachen? Dat hei sinn de Mikes. Fir dat ee rechent, dat een ähm, warte mol, elo mengen ech, jo 20 Päck, 20 Päck a mir hunn äh, Zéng Hits, dat ass, dat ass schon eng gutt, eng gutt Quote. An da kucke mer mam Lachs, dee méi spéit komm war, kucke se och e bësse gläich ze leeën. Na, deen do kënne mer virleeën, do si mer eis eens. A ech menge Lachs, dann gib mer dee Mic fir dech. Ech ginn hei aus dem Bildschierm emol esou eraus, nach vir erëm, ne? Also äh, den, den Lachs gouf gouf gelount. Ich menge Top Hits huet definitiv. An äh, ich zähle Menge se kann se zesummen net wéin zu dräi. Bei 8 äh, Ning Hits awer och méi wäit ofgeschlo mat der Quantitéit mat der Qualitéit vun vun den äh, Karten. Dat werden eng Euro Booster Battle hei oder Booster Bundle Battle kann man sogar so Nofloss zum Projet. Mir sinn ënnert enger Stonn bliwwen. Wann Dir nach eppes ze soen hutt, Mike a Lars, da kënnt Der et elo maachen. Ech menge Mike, mir kënnen einfach fir eis soen, mir, mir, mir haassen, mir haassen de Glurak einfach. Okay, Ja, Gold- genau. Gold hart, Gold hart. Hei gëtt nach de Rest, dat déi wat Glurak gëtt. believer. Ja. Dat war eng Kéier e Battle tëscht eis. De Projet vu Paldean Fates wäert ëmmer do ofgeschloss. Och nach eng Kéier Merci awer un de Luca, dat en déi puer Päck opgemeet hat, déi puer Saachen, wou en dofir disponibel war. Merci un iech zwee an dann gesi mer eis fir nächste Projet. Misst dann den Himen an den Jayce maache vun. Äh, wéi dat Nebel der op Däitsch kennt Nebel besser, der sagen äh, Nebel der Sage respektiv op Englisch wéi vu Dir schon voilà, dat ass dann an eng zur Woche kënnt dee Projekt dann raus op Youtube. Bis dann an ciao ciao. Salut.